Narenge Kisiefwemu, narenge Getembe, narenge Sayare, narenge Gesa, narenge Minto, naende gwateba, So, tindabona buya iga? Aba bono noboererania togokora, Obuya igo. Eh, emamba ya Kasarani teri na buya igo, naende emeremo gwakora nemiya. Mwebange buya igo buna mwarora. Aye. Aya namasabiki gusii engima, naende igo mbachete bonsi mpaka Nairobi. Oboererani bweredio, nonye efuna nabarorire. Abarari baito narora baka iga, narora abarari timaeti ase bansiriri gochia, awo Yeso nabo okobandorera. Aya ng'ema eke eyende bono, ng'ema eke eyende, omanya koigwa chimamba chire aa. Eh, aya, bono tokoigwana buya iga.

Ee, bono ngogocha inwe mogosoka.
Aya, orasuke magega gose orwao. Kare ni kwamboka korwa nyagacho. Ebuya more mwensi ase amarieta nkorokwa Maki oyarwa. Suneka.

korwa Nairobi. Eh, ane nemo ne thank you atokonya sa kere twaye ngochanga kwarora Friday ye batoa almost eh, three hours so korera risabi keria minto moibirani ngocha arenge lakini nchera are ntokomanya mang'ana nchera so nkeri ng'a tobwaterane naende tiga twakonya oyo minto ekero akure mbuya mono
Baminto mbuya more. Inche nzake Apoko ngorokwa, seito omochenu aria. Abande gesa bagokwana buna amashabiki e radio, nonya rishabiki riria rinde, but goetania abwo, nonya rishabiki ria club ya Chelsea ase penari are rishabiki. Ah, buna intwe amashabiki a Chelsea, twachanete amo buna riri penari ase ira buna torareti botambe, togochaka egurupu, twasanga ebesa eyio twanyorete erinde chigokonya abana baenderere esukuru.

Korwa kwa Shamila Sharma korwa Inka FM, abande bamanyete buna omochokiri bw'abasibisa, ninche aria nkore aba produce moigwe gose sauti echi chigosoka echi chigosoka ase enchera eye ere engiya. Amaene neririanda rinene komosiria Bernard tari ase ogwancha kwaye, ko Nyasaye nere omaete rituko riaye riaikire, naende akamorangeria. Nabio nkobateinyora, kera omonto emioro yaye ninse erochi, onde emioro teiyo erochi igoro. Amakoira ekero agoikeire, torikonyara konyatanga, ko Nyasae nere oyanyatange. Mbuya mono. Eh, mbuya mono ase ekomiti nabo bacha ase omoroberio bw'erisabiki riaito. Inche ase amarieta nkorokwa Kirimentio Charo Mugaru, rieta ri'obosabiki esemo y'omonto Charo Mugaru na Teresa oye koruria amarwebo aase. Vice chairman y'amashabiki Kisi Ii, igo omo chairman oito ngocha arenge lakini orangeri Wukikasi, aah kaka atandi iga ang'akere esimi ekero nde nchera gocha, takonyara gocha lakini otomire pole. Tiga tobwaterane abana b'erisabiki ndis mbuya mono. Mbuya mono, mbuya mono, mbuya mono. Inche ntabatebie erio aria mwateba? Ee.
Nainche Mathias Mogaka korwa chinsemo chi'Amangeskimu, nesuguma yaye endere. Ere noyo are egurupu eyio. Bono rende buna momaete naende tobwate eagent yaito ya Kisii FM iga, kera amatangaso mwanyorire mwareta twanyabeka, twanyairurukia embeo oraya tonya gotumia transport. Kwandetera aria nakorikera ekegusii rero nabundiswa, nakorikera buya, twairurukia embeo chidakika ibere amatangaso kwanyore. Aya, mbuya mono. Smile pi ng'ai ore? Ekero smile pi akona gocha, abana mosike baria mwarenge aa ng'ai mwaenda gochia moche mokwane bwango smile pi gakona gocha. Abana mosike baria nchi gocha, nchi mbamigereri bwango iga. Abana mosike baria nchi bwango smile pi onya gocha gocha. Korwa agwo buna bagokora Nairobi team. Ee, miriri nakororire, ee, gwachimani echandegete nonya egachandegete aa rero bono, ngokumimore. Mbuya mono sana. Nabwo aba baikire aa bono rende tingobaa bakwane erieta, tomanye ng'a mbarabi. Aye, chwo abo nabana mosike iga aa. Benard iga anchire nabanto bonsi. Bana mosike chibwango bwango Chibwango. intwe tokoba bwango. Direct to the point. Abana ba Nyasaye Bwana asifiwe. Ee. Bana musiki nabwo aba onye onde karo nkona gocha are. Na intwe tere gwa punda goetani kobete. Nakamorokire etige. Ngai, egento egetagete ogetabereria style gete. Na intwe narenge rishabiki yaito buna abana musiki ase bono. So twacha komoreresi korwa Nairobi gocha naba tore kaga. tokoba abeng'e, tokwane erieta erieta ekiagera abageni nabange, gose bono? Anga rero ntwache nebiita tobuge lakini mogotoremereria ase rero rioka. Lakini bakore egento keria gi'ogotunwa bosa igo ng'aki inche nkorokwa nyarebe oria oterete egento gete, gose bono? Thank you.
Aya nainche nabakwane mbuya mono mwensi nonya tore ase amabe, ase amarieta nkorokwa Dennis Saini Ogechi.

Okobwaterana nomonko one oyogoteera ng'a ebinto biakong'ire.
Nabwo namaene namoteebete,
Abanto baminto nonya more ase amabe nabakwanire ng'a mbuya more mwensi. Ase amarieta nkorokwa Pito nyabare okorwa Onchari, omotari bw'ebandi ya Bana Rumba Sepe. Bana Rumba Sepe nabana baiga Kenya, Korwa gusii noseito gusii ense y'omwando. Nkonyora engera eyemo naterete penati, egoteba ng'a, Ederewa punda, asanye omosani bw'omoyo ee. Gaki penati orare buya, pore ririani ase okomosiria omwaka ogo, Nyasae nagokonye.
Abamito mwesibire omoigwa orayio onsi. Nebirero tore korende goika tokwananie. Inche barimo okoigwa omonto okorokwa ng'a Osongo Junior, ninche okoruga aria Mobembe Saito, Nyamira County, West Mugirango. Orero ndero Sunguzio eeii, orero ndero Sunguzio eeh, mwana ominto okure. Ninki torakore gaki ngo tosaberanie? Nainche tiga mbakwanie mbuya more mwensi. Gaki itago naye torase amaku mbuya more. Ase amarieta ng'a Oroku Jeff, Rumbasebe, ah, ebandi ya Rumbasebe inche erida, gaki boraito twareta igaa, titwara oboremereri, mbuya mono. Eh, eri ngotera oria natera inche ekiongosi kiaye bono tomotere omongwana naende omosani salimu master Eyio ingocha ere.
Na inche nabakwani mbuya more mwensi, ntore amo. Enguba ya mwanya getinge omogusi, engako y'amang'ana nsipia atari koera, egwachimani yachandekire obe, egwachimani yachandekire buyaye. Ah.

Omoteeri bw'amatera y'enchiri. Samaria tangoroku Senakerubo ngere nyachi ekisugubo, ngoteera amatera y'enchiri, gospel, ase rero ninche ntenerete gospel iga iga ndoche, abande bonsi ne chingero. Lilian Ndemereria. riane nomwana ominto, riane remereri, ense eye norogendo twensi tore, onde taiyo, kera omonto emioro ninse erikerereti norogendo tore, lakini tiga tomobeke oboremu aremereri abana nabarabwo abarende Mo- moseseniwe. Natere ritang'ani, ogotera natere okore tindi nonde orankonye gotatiga Omonene, onde taiyo oragokonye gaiga,

Ee, mpore enene twarentire ase omochie oyo mbere gwakundwa, orenge omosani omonene ogokumia, ase amarieta angorokwu Danieli Tariki mokwa, korwa ebande ya Mirisonga. Tingokuna aganto gasinini gesauri ing'a epiya eyemo omwana o baba, ing'a epiya eyemo omwana o baba. Chirekori toterete ne chinyinge, Oh, mbeki ira mwana! Sister mwana ngo ira are? Pole sana. Eh, konyora natakire kweba, Omwesimiwa Samuel Osa nabo atomete nabo atoma eporo yaye enene gocha ase derwa punda, igo agoteba noare nainwe ase obuya na ase ab- na ase obobe.

Oyomore mwensi iga, oyongokwana nkoro Kenneth Kaunda, Papa Kevo, inche Bernard oyonyarire korara, driver wa punda, omosani one bw'enkoro, naende iga iyo nkorera tae ngoikorwa nyomba, ki naikire iga oikire bono, ki nkogoika bwoye mpaka naende ambwate mpaka bono. Pole sana. Nongwakera Lilian na pole sana achanya ko atigara arende omochie oyo buya mono mbuya mono. Gaki ngosaba ase engencho fata achire, ntosare ribaga riaye tokwane rieta iga erinde tokorure gaki.
Ase amaritango Christmas orang'oe omoraa korwa Nairobi.

Bakwana naende bwairire, ase amarieta nkoroku Philip Onyeo, Ritere Tope. Victory Bernard nomosani twamanyanire nere ase emiaka ikomi na ikomi na ene. Ase amarieta Peter Nyabaro, Bernard ne omosani one nande shabiki riane.

Mbuya mono Nairobi team. Mbuya mono. James Nyaga Nyaribare. Eric Nyang'au echirani. Aya, twachakire program korwa aria. Bono nabo togotenena, tochake emisa, lakini baadaye mbarora more abarari baito nabo bare aiga.

Abanto baminto abarande, tumia amaru nario moraika o Tata. Nyasae bori, tumia amaru nario oraika o Tata. Onye togotumia amaru igoro teiyo Nyasae mama kemonto, tumia amaru nario oraika o Tata. Nonkorogo, onsarigo, onsarigo ore naye tokobakwania gaki togende. Ase engencho tomanyete omorwori ekero Father atenenire, ntori koba kwanerigwa kwana. Minto mbuya more? Mbuya more? Pole sana ase eng'encho y'ogosira gwa Dere wa Punda. Kwa niaba y'abarari bare iga aria bonsi nimanyete abarari be chiredio ao ao mbare iga iga. Lakini ndoche eh, Father o- otenenire. Korende inwe maega nao mokonyora abarari baga bakwana abarari be chiredio. Inche nkorokwa Geoffrey Onsari omwana bwe riroba korwa Getembe Radio na Getembe Television.